Kame shish hafe namni asitti killeen hafe namni Yuurooppaa dhiise wasaa'ee bakki jiruu tee kaayiroo wallaahi saahibni kiyya hafe hafe hafe hafi jennaan maasha Allah.
Zamaanoo. Asuma irratti dalayne asuma irratti si garsiisne inni bar hoottu gaafa nyaadhu. Oo, kasifaa isinii haa ta'u. Hafee bakka gurbaan kana baree kan namni achii sassa'u. Yoo gaa nama qalbiin fayyaa qabu ta'an Hafee gurbaa hin jedhu. deemuun hin jiru.
Haa? Hafee jira hafee jira. Hafee saayimni.

Duraanuu dhalaa jajjabduu bar mooyaa rabbii waa hedduu kannaafi wallaahi. Namni miidiyaa irratti xankaarraa si'oon miidiyaa irratti yoo jabaate manatti jabaadha beeku. Takka takkaa jira ta'a durra akkana ta'e sulaa ganama harka matarra kaayyattee aboo rabbiin ah ni jirti. Waa ni jirti malee ni jirti.

Wallaahi harka kanatti ani gizee ishiin giftan akkanatti harkatti wallaahi looshiin dibadhee hin beeku ishiin naatiif. Ah, Faxarri matuma bira lataa gizeen akka garagale. Sumaa tana iyyiin baqa. Si akkanatti amma ba- ibsaa baxaraansi kana akkanuma na baxaraansite wallaahi. Baxraanee an kofoo kee hin fudhadhu. Huccuun dachaatee walirra tatteessi. Faxarri bakkuma na ciisu. Waynumaan adda Waan ta'eef Taayilaandiin akkasii firjaa keessatti akkana ta'a. yaa gisee taa'ee ni cuqqalte guutuudhaan miti gaa. Hmm? Guutuu miti mee wanni keessa jiru. Way numa batras dhalaan takka bar dhalaan qanxuun dhalaan qanxuun dhalaan jabduun bar jaarsa bar taakora waan lachuu koo ni batransiti jaarsa. Mangisti noo gisee karaa deemu hunda konfidensiin deema. Isa malee namni duniyaa tana gubbaa hin jiru. Mootummaa abbichuu ibseen abbichuu ibsee borcoo tiyya borcoo tiyya xiqqoo takkaa hojii gaafa san amma ni hin jirtu. Amma ni amma xaawulaa dhucuun irra babal'atte wallaahi.

Janaaza. Hin garre isirraa hatta namaa libbeeta. Us zamaana warri isin jette beekta.
Urjii tam. Hmm?

Ooy lubbuu. Irraan baddee qoy. Osoo naasii wanti ijooti bara.
Taayilii qaba wal biraa ta'e uufee bilbila. Ni heddummaa ta'e. Amma Nyaadhu kana nyaata abbaa tokko qofa godhee dhiyeessuun.
jiga sii waan nama ta'u kas ta'e. Uummata fa- uummanni kun dhufee nyaata
Qixaaxa kana hin taaneef isaa jara kanaaf hin qaaqin jaalaga. Aboo mee uuma taate fida. Ah, Wayne tirippilii kana amma akkanuma balleessitanii dhugaa. Ah, wallaahi jirra.

duba giiftii kannaaga hayyee lubbu lubbu loluma tan kaasi hay wallahi jaartii saaliyaa taate dur waa goggooti mana keessa tana gaa jaartiin jaarsa riiba dhiifteetuma faxara laaqana mana haam hayyaa

Qannoo Nuur. Tiiktookni abbaa qaba maaltu as na fide galdaa. Akkana narra deemu jiran. Namuma tokko ka sarpiraayiz na godhu. Aboo Oromoo. Ah. Mi amma jirra kun amma sheerii yoo gootan obbo Dalalaalta. Tiyya bakka argee. Hay maaki yaa bo gaafuma takkan si gaafadhaamee viidiyoo tara takka naa bani piliis. Na obsi daqiiquma takka daqiiqa takka. Hayyee hin obsa. Gaafii bareeddu nama tokko ammas jala naa katabe. Wallaahi. Yaa bo nama malee canaa kanneen sarpiraayiz na godhu. Inumaa to'arra. Ah namuma surprise na godhu lenca. Hanga sun sirba bareedaa tokko itti banadhee yoo raha godhe hoo. Dhiisa kadhaa. Deema miiree ni rafa.
Kanaaf isa garaa.
Okay. Mm.
Anis nin qaraa kan isa xaanu. Isin isa garaa. Oh, ittiin itti aanu qaraata? Ee. Okay.
Akka keessaa sanitti naan qabdanii naan hin lolinaa kaamoo nan wallaalee asheellee dogongora kee ijoolleen waan barattuu ta'uu ni beekani waan ta'eef jechuudha. Yoo si naan qabda immoo waan maganaa Na biratti na biratti bakka bu'aa siiree silan beektan Eekaa.
garuu irra guddaa ni beektaa jaartiin jaarsalaan barattuu waan jaan takkaa jira ni beektaa waan san garuu eh, kijiba waan san ni beektaa
Kijiba garuu guyyaa meeqa sababa ganaatiin nama hubachiifte mee dhiisi gaa'ee. Yaa quraanatti siireessiidha.
Hayyee ishee rakkoo qabu abshira abshira anu maa fedha inni sunillee nama miidhuu na fayyada. Abshira hayyee karaa ofiini.

Garuu ka jechuun isi- isin naannumatti laaffisaa ka amrii maaliif haa? Baay'ee taata. Eshii.
Taata taata rakkoon qabu inshaallah. Eh, Akkasii eh, obboleeyyan keenya eh, inshaallah taala eh, gama gaafiilee gara keessaatiin eh, inshaallah nu gaafattan yoo rabbi jatorbee kana keessa inshaallah Gaafiilee teessan kan yeroo baay'ee nu gaafachaa turtan inshallah isiniif deebisna. Kanaaf yaa inshallah akkasimi
Ee gaafii yoo feetan gaafadhaa jennee gara yuutuubiitiin viidiyoo isinii dalagneerra yuutuubiin dammoo piroofaayilii bayaan jala hin jira deema sabiskiraayib godhaa hordofaadha. Gaafin keessanis viidiyoo dalagnee achumarraan isin deebisna warroonni yuutuubee keenya sabiskiraayib hin goone deemaa godhaadha. Warri gaafii gaafachuu barbaadda immoo viidiyoo isin hojjenneerra viidiyoo san jalatti nu gaafadhaadha. Inshaallah wantoota namni waa irraa hubata jedhamu immoo gaafiin kan keessan kan ta'uu qabu jechuudha. Akkasi taafufu habibi.
yaa tuffee